Salam mähriban doganlar dostlar mähriban ýaşlar kanalyma hoş geldiňiz. Bu günki naharymyň adyna dürüşdi diýip atlandyrdym. Sebäbi bu nahary dürli gök önümleriň içini dykyp taýýarladyk. Bu gün öýüme doganjyklarym myhmançylyga geldi. Üýşüp hemmämiz bilelikde dykma ýa-da dolama bişireliň diýişdik. Doganlarymyň biri burç dykmany gowurýan diýdi, biri badamjan dykaýlyň diýdi, biri kelem dolaýlyň diýdi, biri pomidor dykmany gowurýan diýdi. Menem hiç kimiň göwni galmasyn diýip, ähli önümleri birden tykmagy teklip etdim. Sebäbi bu nahary men öňem bişirýärdim, ähli önümleriň tagamy bir-birine geçip gaty tagamly bolýar. Örän owadan we örän tagamly naharyň bişirilişini öwrenesiňiz gelýän bolsa, wideoma başdan-aýak serediň. Ine bular nahar üçin gerekli önümler. Gerekli önümleriň ölçegini we sanawyny wideonyň aşagynda goýaryn. Ilki bilen kelemden başladym. Kelemiň daşyndan birnäçe ýapraklaryny alyp, ony ýumşar ýaly suwda biraz gaýnatdym. Soňra bolsa badamjanlary e, şu görnüşde gerekli ölçegde kesdim. Ondan soňra badamjanlaryň içini çaý çemçäniň ýa-da ýörite niýetlenen pyçagyň kömegi bilen içini oýdum. Beýleki önümlerini taýýarlaýançak badamjany duzly suwda köpräk saklasaň ajysy gitýär. Badamjanyň içinden aýranlaryny-da zyňmallär. Ondan gowy işdäaçar taýýarlap bolýar. Bu işdäaçary indiki wideomda görkezerin. Ine, duz sepeledim. Beýleki önümlerini taýýarlaýançam duzly suwda durubersin. Indi bolsa iç harjyny taýýarlap başlaýarys. 1 kilograma golaý ölen ete tüwi ýa-da bulgur, e, gök otlary, gury otlary, duz, burç, ýumurtga ýaly önümleri goşup gowy edip ýugurmaly. Gerekli önümleri we ölçeglerini wideonyň aşagyndan okap bilersiňiz. Duzy, burçy hem-de tagam ys berýän gury otlar öz islegiňize bagly. Ýöne men narpyzy hem-de sarymsagy hökman diýip hasap edýärin. Indi ähli önümlerini goşup, gowy edip ýugran ýalagadyp, garyşdyryp, ondan soňra biraz ýarym sagat, bir sagat goýsaň, gaty gowy bolýar. Indi bolsa gyzyl burçuň, gök burçuň hem-de pomidoryň içini oýarys. Indi ähli önümleri dykmaga taýýarladyk. Indi badamjanlaram duzly suwdan alýarys. Badamjanyň içini bolsa ilim boşaýança süzgüçde goýýaryn. Öňem aýtşym ýaly mundan Nezahat daýzamdan öwrenen bir gowy işdäaçarymy taýýarlajak. Bu wideom uzyn bolany üçin ony nesip bolsa indiki wideomda görkezerin. Kilemiň ýapraklaryny ine şu görnüşde kesişdirdim. Siz öz halaýan görnüşiňizde kesip dolap bilersiňiz. Kilemden galan kesindileri bolsa ine şu görnüşde gazanyň düýbüne düşeşdirýärin.

Onda-da aýal-dogan birek-biregi göreniňde, birek-biregiň didaryndanam doýulmaz, gürrüňem gutarmaz. Kätelerine gürrüň edip derdinişip, nädip daňyň atanyny bilmän galynýan gezeklerem bolýandyr. Çagajyklarymyz bolsa uruşmanjyk, agzybirje güjürdeşip oýnaşyp ýörendirler.

Indi bolsa wideoda görşüňiz ýaly içi dykylan önümleri gazanyň içine ýerleşdirmeli.

Bu bolsa häli pomidoryň içini köwenimizde galypdy. Pomidoryň içi oňa gyrgyçdan geçirilen käşiri goşdum hem-de ýarym litre golaý suw goşdum. Biraz duza azam goşdum. Şekerjigem goşsaňyz bolýar. Indi bolsa ony şeýdip gazanyň üstüne guýmaly. Ýene-de birazajyk duz sepeledim. Elbetde, duz islegiňize bagly. Suw bolsa, umumy bir litre golaý suw guýdum. Iki-üç bölek limon goýuşdyrdym hem-de limonyň suwuny sykdym. Suw gazanyň ýarsyna çenli barsa bolýar. Indi bolsa gaýnaýança aralyk-ýanýan otda, gaýnandan soňra bolsa peseldip, peseçik otda bir sagada golaý bişirmeli. Ine, nahar taýýar boldy. Oduny öçürip, gapagyny ýapyp, bäş-on minut ýaly demine goýandan soňra iýmek üçin goýbermeli. Ine, mähriban tomaşaçylarym, bu nahary men şeýle bişirýärin. Bişirip görmek isleýänler işdäňiz açyk bolsun, noş bolsun! Halan bolsaňyz meni goldamak üçin laýk goýsaňyz sizden hoşal bolardym. Kanalyma agza bolmadyk bolsaňyz agza bolmagam unutmaň. Teswirlerde pikirleriňizi paýlaşyň. Mähriban tomaşaçylarym, bu wideom size peýdaly bolandyr diýip umyt edýän. Bu dünýä mahsus ähli gowulyklaryň size ýar bolmagyny Beýik Alladan dileg edýärin. Indiki wideolamda ýagşy günlerde saglykda görüşýänçäk hoş sag boluň.